Mela, vassalli u riċerkaturi. M'hawnx persuna aktar minn vassalli li n-nies jistudjaw. Żgur, laqas la Vallett ma jibdiex ma' vassalli. Imma l-ewwel darba li xi ħadd qrah ikkundannah. Missier il-letteratura Maltija jiddeskrivi x-xogħol ta' Vassalli traduzzjoni tal-Vanġelu ta' San Mattew bħala dak li żera' ż-żerriegħa ħażina li kienet għadha tinżera' fi żmienu fl-1895. Bdejna bit-tajjeb, le? Jiġi Ninu Cremona li xprunat minn Dun Karm jibda jirriċerka fuq Vassalli wara li ltaqa' miegħu wiċċ imb'wiċċ, kif tista' tiltaqa' ma' bniedem wiċċ imb'wiċċ wara li jkun ilu mejjet mitt sena, billi taqra l-grammatka tiegħu u d-dizzjunarju tiegħu. Ir-regoli tat-tagħrif issibuhom kollha fil-grammatika ta' Vassalli. Kollha. U Ninu Cremona bilfors illi nġibed lejh. Beda jistudjah f'għeluq il-mitt sena eżatt, Vassalli miet fl-1829, iċ-ċentinarju. Fil-fatt, Dun Karm filwaqt kellha tkun bis-sink. Filwaqt li Dun Karm jilmenta li ħadd ma fakkar lil Vassalli. Bil-maqlub mitt sena wara, raġa' għalaq mitej sena mejjet u kellna lill-Professur Frans Ciappara jippubblika l-bijografija. A. Vassalli, Kif jinbidlu ż-żminijiet. Dawk huma żewġ ittri li għandna l-arkivju tal-Università, waħda miktuba fid-29 lill-Katidral tal-Anglikani Nino Cremona jsaqsihom dwar id-difna u l-oħra lil Ettore Rossi Dwar l-istudju ta' Vassalli fil-propaganda f'idi Ettore Rossi li kien joqgħod Ruma u ħallieh bla tweġiba. Għax dak iż-żmien kien qiegħed jiġi trasferit l-arkivju kollu għal Ġannikolu, għall-Urbanjana. Kif nafu li kien hemm Dun Karm wara l-bijografija ta' Vassalli għax jgħidha Nino Cremona, mingħajr ma jsemmih, imma jirreferi għalih. Jgħid li huwa id-direttur ta' Il-Malti, l-editur, Dun Karm, illi qallu ibdu oħroġhom ftit ftit Hu hekk kif nagħmlu llum, le? Illum kull min irid jippubblika xi ħaġa, jibda jippubblika fis-Sunday Times. Meta jara li jkun wasal iż-żmien jaqgħadha. Sakemm tiġborhom fi ktieb qallu. U fil-fatt Cremona ippubblika l-ktieb fis-37 Imbagħad reġa' ppubblikah fl-40, b'traduzzjoni ta' Mary ta' May Butcher, li fiha tagħrif ġdid, aġġornat, edizzjoni mkabbra, bid-dokumenti traskritti, ordni aħjar, bil-kapitli. Fil-fatt Vassalient His Times mhijiex sempliċement traduzzjoni bl-Ingliż, imma wieħed irid jaqrah ukoll għax fih tagħrif ġdid. U Dun Karm jaqlagħha fuq rasu. Dan ir-raġel li jħobb lill-vassalli dan il-Monsinjur. Qallu int qed jiktiblu Monsinjur, ma hawn xejn agħar minn Monsinjur kif jitkellem fuq Monsinjur. Qallu ma tafx inti li dak ir-raġel li intom tant tqimu l-vassalli kien imħallas mill-Protestanti u waqqaf ir-Reformed Church of Malta, mhu veru xejn, u li miet barra mill-Knisja veru għax kien poġġut. Dik hija l-front page tal-Malta. Ovvjament jattakkah personalment il Dun Karm. Jgħidlu inti Dun Karm ħa tagħmel bħal Vassalli? Ġejbin neoloġiżmi? Tagħmel edizzjoni ġdida ta' Katrin tal-Imdina ta' Edward Dukakija dik illi tgħiġet filgħodu u mitilha wara nofsinhar romlot u ġejt tikteb id-daħla dik li ngħidulha introduzzjoni, x'ħassejt Dun Karm meta ktibt id-daħla fuq Katrin? Għatta kbir li kien. Ha? Kien hemm tnejn min-nies illi issagrifikaw ħafna mir-riċerka tagħhom u tawa lil ninu. Ġużegat, Ġużegat kien storiku bil-bajtu l-ġobon. Ġużegat mhux magħruf daqs l-istoriċi l-qodma għax kiteb bil-Malti biss. Hu kien jikteb bil-Malti biex jaqla' l-flus, għax qabel ma jippubblikhom f'rivisti akkademiċi bħal dawk tal-Akkademja, kien membru ewlieni tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Kien jadurah Ninino Cremona. Kien sinjurun. Kellu fabbrika tad-dqiq, Ħaż-Żebbuġ. U kien mar joqgħod il-Furjana biex ikun qrib tal-Bibjoteka, dan kien iffissat, jorqod hemm kien imissu da biss. In-noti tiegħu waslu għandna u dat-tagħrif nafuh minn noti għax qegħdin għand Patrick Formosa Birkirkara u nafu x'tah. Interessanti, dan kien jippubblikhom fil-gazzetta biex jaqla' x'jiekol, fil-fatt l-istess artikli, pereżempju għandu l-istorja tal-edukazzjoni f'xi 40 paġna tal-gazzetta. Wettinger u Fiorini jistrieħu fuqu meta jiġu għall-Medjuevu. U dan kien jaqla' x'jiekol mill-gazzetti, jikteb l-artikli fuq bosta awturi Maltin bħal Ludovic Mifsud Tommasi, De Soldanis, ħlief fuq wieħed, fuq Vassalli tagħna għax kulma kellu tah lil ħaddieħor, tah lil Ninu. U ma qalax flus minn fuqu. u l-ieħor huwa Charles de Soulavie, qassis Kattoliku li kien Londra u li seta' jibgħat it-tagħrif it-tagħrif fuq iċ-Church Missionary Society li kien hemm Londra fit-tletinijiet lil Nino Cremona. Illum dawn id-dokumenti jinsabu Birmingham u jinsabu f'kollezzjoni li vera hija għal qalbi għax jisimha Cadbury Collection. Araw x'tip ta' materjal Ġużi Gatta għadda lil Ninu, Petizzjoni biex fl-1795 iwaqqaf skola tal-Malti u f'din l-iskola jintgħallmu r-regoli ġodda tal-ortografija eżatt kif niktbu aħna Illum, pereżempju, jgħid nikseb, mhux ħa nibqa' niktibha NIXEB, għax kull ħoss irid ikollu ittra, mela NIKSEB, kif niktbu aħna? Meta ġie għall-bijografija jkollu jammetti, Ninu, illi kwart mill-ħajja ta' Vassalli ma jista' jgħid xejn fuqha, na kif ħa nikteb bijografija u kwart minn għomor ta' bniedem ma nista' ngħid xejn, għax ġie eżiljat Franza u ma kellux materjal, propjament sabulu materjal. Imma qalulu biex nittraskrivuh l-ewwel trid tħallasna u ma fdomx. U ma fdomx. It-tajba mhux hekk. Ilwaqt li qed jikteb il-bijografija, Kien hemm ħaddieħor li sab il-materjal minn Franza, Ersilio Michel, dejjem jippubblika fl-Arkivo Storico di Malta. Allura l-Maltin kienu jafu bih Ersilio Michel. Meta Kassola sab il-Valliċeljana bis-saħħa ta' Ersilio Michel, għax kellu artiklu fuq il-manuskritti marbutin mal-lingwa Maltija li hemm f'Ruma. B'hekk ħareġ ir-regoli per la lingua maltese, imma hawnhekk Fettillu da l-mniel ta' Michel jippubblikah fl-Archivio Storico di Corsica u bqajna ma nafux bih. U waqt li qed jitkellem fuq Vassalli e portico jiġifieri imsemmi b'ċertu saħħa f'dokument minnhom Michele Vassalli, Michel għadu ma jafx dan Vassalli min hu! Fil-fatt Vassalli meta kien Corsica kien jgħallem il-Latin. Wara Cremona miet fi 72 importanti d-data tal-mewt ta' Cremona miet fi 72 mela ma laħaqx lil Karm Sant bl-artikli tiegħu jew lil Frans li smajna llum. Ikollna dawn ir-riċerkaturi ewlenin għax mhux huma biss kien hemm oħrajn. Kien hemm Patri Dwardu, kien hemm Pawlu Catania, Lawrenz Cachia. Imma meta nsemmu lil dawn in-nies, dawn huma nies li kitbu artikli jew wieħed imma importantissimi tant illi Frans jispiċċa jittraduċih mill-Franċiż għall-Ingliż u tippubblikah fis-Sunday Times. Hux vera? Jew inkella aktar artikli. Pereżempju, Dun Karm Sant jiddokumenta li l-Vassalli jistudja s-Sapienza biex isir qassis, isibu rreġistrat, u mbagħad jogħoxha, ovvjament kien Biblista dan Dun Karm Sant, allura jogħoxha jistudja lill-Vassalli bħala traduttur tal-Vanġeli. Seħibna li jsib dokument illi Vassalli rebaħ il-premju tal-Għarbi, Isib li siefer Ruma wara li prova jidħol is-seminarju tal-Imdina ma kien full up. Imnalla kien full up. Umbat jinduna u induna Franz induna illi vassal li qed jikkwota sentenzi sħaħ minn Cesare Beccaria fid-daħla tad-dizzjonarju. Seħibna Karmenu jgħidilna kif iffinanzja l-pubblikazzjonijiet tal-grammatika, kif iffinanzja billi kien ifotti flużin tal-qoton, bek nafu. Kien ifotti flużin tal-qoton meta jibat il-qoton minn Ruma għal Malta, jgħidilhom illi hemm 8 kilo u jsibu 7 kilo u nofs u jtellgħu il-qorti. U fl-inkartament tal-kawża tal-qorti jgħidlek fejn kien joqgħod. Kemm kien jaqla' flus, e, għalhekk ħarġhom minn butu l-grammatko d-dizzjonarju. E? U fil-fatt waħda minn dawn li tal-qorti jgħidlek illi Vassalli kien joqgħod fl-istess binja tal-avukat Giuseppe Elia Paċ li wara ftit snin dan kien avukat eżiljat minn Malta darbtejn. Wara ftit snin sar Ministru tar-Repubblika Franċiża, Ministru tal-Intern. Ħawwel anke l-Arblu tal-Libertà f'Ruma. Interessanti hu li jsib waqt wirja, waqt wirja sempliċi wirja ara kemm ma trid tagħti bis-sieq xejn. Dan għamel wirja, ħa nħalli għal wara ġejja l-islajd, l-oħra, fl-imblokk isiblek petizzjoni li ż-Żebbuġin ħabtu għal-librerija privata u ħarbtulu il-cards tad-dizzjunarju. Dan meta kien jagħmel dizzjunarju mhux kien jaqbad pitazz u jibda jikteb siġġu Imbagħad jikteb zuntier u jfissirha, imbagħad jiftakar fil-kelma arblu u lqagħha fejn ħa jagħmilha, ħa jagħmilha vleġġa kif kien jagħmel De Soldanis. Dan kien jagħmel il-kartonċin u jekk jiftakar kelma oħra, kemm jibdlilha l-ordni. U ż-żebbuġin kellhom bżonn jisparaw, kellhom il-porvli imma ma kellhomx il-karta. setgħu marru għand tal-photocopies u jitolbu l-cartridge paper, għax hekk ngħidulha cartridge paper. Insomma mhux ħa ngħid lilek għax inti sa l-espert tal-isplussivi. Hm? Imma daw ħarbtulu librerija u jgħidilna bil-manskritt Pentatewku Sammaritan li ġab mill-Barberini inkredibbli. Imma s-sabi ħadu ġej, kif jgħid seħibna Fredi Portelli. Eh? Dan huwa l-aġent tal-bidla. Din il-grammatika li sab Karmenu Bonavija waqt wirja talubhom il-kopji kollha li kellha l-Bibjoteka Nazzjonali. U dejjem ħarġulu

iħobb ir-Rivoluzzjoni Franċiża, bid-deheb din. Xi ġmiel. Għalhekk ma ħarġuhiex għax kienet qiegħda ġo steel cabinet il-biblioteka l-belt. Issa ġej quids bħal dak li jagħmel Manuel bil-mistoqsija kif ġibilu tajba terbaħ pizza. Ara ġejja. Il-Gazzetta Malta tikkwota djarju. Dan id-djarju dak iż-żmien kien Londra. Xtratu Heritage Malta fid-disajnijiet. Meta kkwotawh kien Londra dan id-djarju. Aktarx miktub minn Saverio Marchese. Jgħidlek illi Vassalli ħareġ mill-belt, ħareġ minn Bieb il-Bombi, Bieb il-Bombi għax kien hemm bieb wieħed, saru tnejn wara. Jgħidlek ħareġ Vassallu, Vassallo tagħna. Ajutante della Guardia Nazionale Maltese, qegħdin taraw dik il-linja l-ħamra hemmhekk? Eh, m'intix ħadd merija gazzetta, gazzetta dejjem tajt il-verità, u x'veru. sakemm isibu Carmenu Bonavia fil-Museum of Fine Arts, Goldshare Foundation. Mela issa warrabna il-gazzetta u morna fuq il-manuskritt. U veru miktuba ta' fi 28 ta' Settembru ħarġu mill-kampanja ħarġu għal kampanja Ħafna nies tal-Altaċetu kien jgħidilhom Ġwann Mamo, Altaċetu, eh? Il-klassi l-għolja, il-Baruni Gallia, Asteria, u xi anke ħareġ ukoll non so come, ma nafx kif. Dan il-filo Franċiż, dan il-Ġakobin, vassallo tagħna. Skont il-gazzetta, Aiutante della Guardia Nazionale. Ħa nara kemm tafu taqraw. Veru, veru, veru, veru, veru, ara, aiutante, tara dik il-qa, anka l-u hemm veru jew, anka te hemm, aiutante dik. Della, stra hemm della u koll, jaf jaqra da, da bomba. Gwardja veru, gwardja għandek għara, għandek u għandek a. Nazzjonali, għalla mamila. U Maltese, eh, għandhom. Eh, eh. Sewa, sewa, sewa. Sewwa, l-Aiutante della Guardia Nazionale ma kienx xejn ħlief Autore della Grammatica Maltese. Dejjem tajjeb li temmnuhom dak li jgħidu l-gazzetti. Jiġi Ġużè Kassar Pulicino u mela il-battal ta' Nino Cremona fuq il-qagħda fi Franza. Seħħ li jaqta' qalbu, kien anke mexxa teżi ta' Pawl u Paċ fuq il-qoton, ħadd ma wieġbu minn Franza, imma mbagħad isib ktieb ta' tmien faċċati u hemm miktub li jvassar li kien l-aġent Jiġi Lamblondì, artiklu wieħed, Imma bomba, jgħidlek fi Franza marja tiegħu l-biedja, stagħna, imma mbagħad tilef kollox. Allura ġie Malta, għeri, talab lill-Ministru tal-Intern iħallaslu anke l-passaġġ lejn Malta għax ma kellux flus għall-passaġġ u lanqas ħwejjeġ ma kellu. U l-Franċiżi m'għenuhx għax qulu l-ewwel ngħinu lil ta' ġewwa. U Vassalli jistqarr li Safa vittma dan ir-rivoluzzjonarju. Safa vittma tliet darbiet tar-Rivoluzzjoni Franċiża, tilef il-Katedra tal-Arbi f'Ruma, tilef ġidu u wara Waterloo tilef il-kapital investit fil-biedja, Cremona fil-bijografija jagħtina tarf, jgħidilna isma' jgħidilna meta Panzavecchia kien segretarju tal-Kunsill tal-Università Vassalli daħal jgħallem, tarf tagħna, u mbagħad das-sinjur ta' hawnhekk ta' maġenbna hawn ta' quddiemi, David, għamel teżi ta' master's fuq Panzavecchia, ta' parsi kitbilna fil-proposta li ħa jagħmilha fuq Panzavecchia imma moħħu kien fuq fuq Vassalli. Kienet worth it jew? U xi jsib? Fost 40,000 folja jew inkella 144 manuskritt, isib dettalji straordinarji fuq il-konġura kontra l-Ordni, kemm kien hemm nies involuti, l-arrest, il-proċess, il-frame up, għax il-frame ups mhux billum illum biss isiru, minn dejjem. Nafu min kien mar jeddu minn wara ħajt tal-injam. Isibilna tarif fuq l-qagħda ta' Vassalli f'Korsika u jsibilna t-tarif fuq it-twaqqif tal-iskola. Mhux hekk biss, isibilna meta Vassalli kien il-ħabs f'ċella iżolata U missier Panzever kien serta l-ħabs ukoll għax fotta fl-inbid. Biegħ inbid most. U qalhom uħorġuh ħa jiekol magħna dan ir-raġel almenu. U ħa nagħlqu. Jiena ferħan illi aħna li naħdmu fuq Vassalli għandna spirtu sabiħ ta' ftuħ. Meta tinstab xi ħaġa, Nieħdu pjaċir naqsmuha ma' xulxin. Pawlu Catania mhux talli jsib tliet ittri fuq Vassalli, fil-parroċċa, mibgħutin lill-kappillan tan-Naxxar, talli jsib il-prospett tad-dizzjonarju tal-1820. Kellu joħroġ dizzjonarju mill-Malti għat-Taljan, għall-Franċiż, għall-Ingliż, imma mhux għal-Latin. U n-naħa l-oħra għandna lil Karmenu Bonavia qed jgħidilna dik li Joe Borg isejħilha il-bomba nitroġena għax aħna hekk aħna ftit barokki. Eh? Il-famuża petizzjoni, Joe. Il-petizzjoni biex Vassalli jaqla' l-flus mingħand Hastings għax ħabtulu għal-librerija għaliex Hastings il-Gvernatur kien qal kull min ġarrab xi ħsarat fi żmien l-imblokk aħna ħa nagħtuh kumpens. Sewwa? Issa hawnhekk xi ppubblikajna. Bis-saħħa ta' Oliver, ħarġu l-istudji miġburin fil-Journal of Maltese Studies fit-93. Bis-sehem tal-Istitut, ma nistax ma nsemmix il-Albert, Albert, Dawk il-fondi li kienu pparkjati għal-laboratorju użajnihom aħna tiftakar? Ma jimpurtax għalik hux għamilna hekk, eh? Hemm issa għadda żmien preskrizzjoni assoluta. Anka u laħaq irtira ma tista' tagħmillu xejn bekk qed niftakar li issa. Għandek id-dawl ġdidu l-edukazzjoni għall-illuminiżmu. Jarġa' jagħti sehmu d-dipartiment bil-bijografija ta' Franz u bil-ktieb ta' David. U mbagħad tagħti sehem mal-Akkademja, ktieb wieħed b' 29 kontributur differenti. Hm? Kull meta tinsab xi ħaġa fuq Vassalli, aħna sigriet ma nżommuhx, naqsmuha flimkien, X'nistana, x'naqbad ngħid iktar, aħna fidili biżżejjed biex nieħdu pjaċir niskopru xi ħaġa ta' mitej sen ilu. Veru? Grazzi ħafna.